Lubok lok uri ee we laceng ca dong iyela yo loka pleg mm? mon mon yel waya eh? dong laceng ca an atingo mere lok pingo moni pingo an akelo lok pa langol kop ma wa i mon dong myero gicul gin pingo an pe amyero gicul mon in ngo marac kedi labeca in mon ngo marac kedi mon pe giculo gin pingo dong but mon opokke i lok kene ba tye mon mukene matye ka wacci ni aa an gira pe abitelle. ki co an amaro otta lok iko cul ko ngo mucara mucara ango ko ma an jwi inongo gi willa gin oko an jwi inongo atye ka modo gweno kany an jwi inongo kok gin ango kit mucara ango ot gi gedo ki wiya wute lok ming wunu cen ma meno wun wun wun lutino lutino eni man lutino kwan eni en aye tye ka mito kelo lok peko itwa wan mon weng ineno. Ento mon ena oruk ka kono ni gitye wa aa wan we deserve more hmm? Ento leb mono guloko ba we deserve more aa wa ya ya lokke dong tye nongo pat dong an laceng ca awaco ni apleg ocako donyo dong dano obedo ka cwalo apleg bota hmm? ni an akwan kita tic dong kibicoyone kwede dong dong anyira mukene obedo ka cwalo apleg neno ma an bene ikwana apleg ba Gin atin an ti iye wa buk kuli. Plik ti iye. Ineno wa. Doya icako ki me acel. Doya plik ni eni nying dane pa kwama. Cel cik pe ye. Lem mo lwongo ni confidentiality. Cik pe ye ni ki kwan nying ngat mo coya plik. Ento Atamo ni omyero kikwan nying ngat ma kicwalo apleg ite. Ineno? Wun wuneno ni ngat moni ma oriciving apleg-gi akwano nyinge o i agikine ento wek ka akwan lokke. Dong latic me namba acel en ocoyo kany ni amono ni an aber mada. an mwakana pyera dek dong an anywal pole rut keken anywal bene labongo nac ma nyone lok me pala peke iye nongo wel nywale bene yot dok bene lok me ot yat. pole pe atiyo kwede tutwal. Ah, an bene ena giwaco ni ginongo wang kulu me Nail i gina ni i jinya ni aa en i lok nguna bota wang kulu tye wa bota kany. Dong ka in inongo kuma nongo in dong kit alemwa dong iko lighting with sense ni. dok bene an, an lok me tele tutwal ki mon wora pe iye kit wan adek an abedo cul madi madi ma an amito peke dok man aplik acel aye odonyo aneno wa mukene dong detail pe dong abikwano anyway ka akwan me namba aryo aplik me namba aryo. ngat ocoyo kany a ni an nyinga gilwongo ni Nimaro an dano ma akwano tye ki diguri adek aleng bene jami weng atye kwede atye ki ot atye ki ngo jami weng tye dong in ibino ibed meno muleme. ticci dong rom aroma ki tic ma askari timo, polle tye dyewor, tic mo mapol i dyeceng pe, nikwanyo ka gwoko atye gang i wikend. Meno en ogiko kakenyo. Dong aplik tye ka wot bino ba, ma an abibedo ka kwano aplik kare ki kare eh, wek dano ma gitye ki miti me coyo lutic gunge ki gunen mene ma gin mito kwanyone. Dong in Ka ineno aplikki dong ikwanyo ci bot. Dong bene tye dano ma tye ka coyo nyingi. Interview tye ba. Interview ket lacen awaci ni ibedo theory ki practical. Theory ki practical. Practical pire tek. Uh, dong lawor acwalo video. ma gibipenyo latin nyako mo ni en kong otiti kaka co kaka mene ma dong en dong nongo niange dong loyo weng ci nyako ni oyero co luo kare ma an dong acwalo video ni en ni me meno me me nyuto atir ni wan kit ma bed kidekwa gang ka ento cukwa ka mukene ni tye jur

En keny acel-lu, en aye langol kop owaco ni wun icak cwiluwu ko, wucako kwero lok langol kop. Dong kumere co lwoni dok ma tye kene ni en dong lworo dok otwal-li. Mm? dok akwedo awaco ni pingo mono wun mon wutye ki nyeko tutwal ni kombeddi rok mukene tye ka yero wan Dong tyen lok eni tye. Pien dako ni bene owaco atir wa i wan aye wan weko ot nyodo ni co lwo ka olwongi alwonga ka olwongi lwongi ni baby ineno mo ni lwongi woko ni baby ma nongo in i komi ot nyodo ni bene tuku icako bedo atera cut ineno me jolo baby ineno wa anyira gang dong okato akata we. Ineno en wun we? Eh? Ca weng mon awoko olwongo gi lwong ma mit. Mon awoko olwongo gi ni baby, olwongo gi ni sweetie, olwongo gi ni honey, olwongo gi ni nga. Wan a penyo wun ko gang keny gilwongo ni nga? Ni wu in be wun ilwongo ni min lyec. Mm? Min lyec ge ony pi maliet me pi lwok ko. Mm?

ngeyo woro in dako ka dong ilwongi ni min nge ni in dong romi tye i level apat kikwanyo dong ki i kin anyira agoli ciu ki nganga dong imin dano ma dong igoyo nyodo woro tye i komi wubed ki yom cwiny ya min lyec min adong. Min, owac giu, Min, Eron, Min, Ogeri, Min, Nga itinena, Min, Okano, Min, Romeo, weng dong man ni eni dong weng woro ma gitye ka keto i kom wun mege, ko opwoyo bene jemi ma nongo dano pud kwo ya. Watoko dong ye ka dong wek dong gina gina.